Mizo tawng thenkhat ziahzawm hun leh zawm loh hun awm chi te tih pakhatna atanga pangana kan zir a, tunah chuan parukna atangin kan zir ve leh thung a. Paruknaah chuan di a eng dang tih a ni a, mi dang an la awm em tih a dang ang chi hi adjective a ni a, a hma noun nen ziahzawm loh tur a ni. Ngati nge adjective a ni kan tihna chhan? Kan tih chuan adjective chu eng nge noun emaw pronoun emaw sawifiahna tawngkam hi adjective chu a ni a. Chuvang chuan a hma chiaha hming noun-a kha a sawifiah avangin adjective a ni a. Khatiang ang chi-a kha a hranga ziah tur a ni. Entir nan chi dang, mi dang, ni dang, ram dang, thil dang, thu dang tih te a ni a. Tin, heng in dang tih fapa in dang leh lam dang erawh hi chu ziahzawm tur a ni. Chu chu parukna a dang kan zir chu a ni a. Pasarihna chuan DRM dam, dam leh a hma thu thu dang hman kawp zingah heng hi chu a inzawma thu mal a hman a nih avangin ziahzawm tur a ni. Chungte chu chang dam, chhan dam, ngai dam, hah dam, zai dam tih te. Amaherawh chu a heng a hnuai a, mi hi thu mal din a nih ve ve avangin a hrang a ziah tur a ni thung a, chhem dam, hmet dam, pai dam, thawi dam, zut dam kan an tih ang chi kha a ni a, kan sawi tawh ang khan thumal din a ti a, chu chu an an mahni khan thu awm ze nei ve ve, ziah zawm loh pawh ni lang thu awm ze nei ve ve a nih tlat avang khan a zawm lovin kan ziak thin a ni. Amaherawh chu a chung zawk kan han sawi tak ang chi kha chu tawngkam khat a ni a, thumal thu eh Pakhat a nih avangin awmze pakhat nei a nih avangin kan ziak zawm thin a ni a. Pariatna chuan dil, dil te, lui te, tlang te hi a hming tak nen inzawm lova a hranga ziah tur a ni. Entirnan rih dil, dil tih chuan Thil hming sawina a ni a, a hma mi chiah kha hming a ni bawk a, dil an nihna a rawn sawi fiah a, palak dil, tlawng lui, ṭiau lui, lurh tlang, sial kal tlang han tih ang chi te kha ang chi, dil, lui leh tlang hetiang ang chi hrang hrang hming kan rawn ziah khan ziahzawm. loh tur a ni. Amaherawh chu heng ṭam dil, rung dil, ser lui te hi dil leh lui tel lova sawi ni ngai lo a ni a. Hma sang aṭanga hming pangaia hman ṭhan a nih avangin exception a ngaih tur a ni a, ziahzawm tur a ni. Entirnan kha rih dil kan an tih te pawh rih dil, rih khan dil a awm a, rih dil a nia, rih ar a awm a, kha chutiang zel chuan ih rih kha thil hming hrang a nia, chu chu dil a sawina kan hman chuan zawm loh tur a ni a, tin chu bakah rih hian ar a nei a, rih ar han tih ang chi te, rih ar tui phur ang tih tawngkam te pawh awm thin kha, khatiang khan kha ang chi ho ka chu ziah zawm loh tur. A ni a, tichuan pakuanah hian fiah tih kan hmu leh a, fiah hi adjective a ni a, a hma thu nen inzawm lova hman ṭhin tur a ni a, en fiah, hmu fiah, hre fiah, lang fiah, sawi fiah, zawt fiah leh a dang khatiang ṭhi ho kha a ni. Hrilh fiah leh fin fiah erawh chu a inzawm hian verb thumal an ni a, ziahzawm tur a ni thung a ni. Hrilh fiah, explain, kan han tih ang chi, fin fiah khati ang chi kha verb thumal thil tih thumal pakhat a nih avangin ziahzawm tur a ni thung a. Tichuan sawmnaah hian KHAT khat kan hmuh leh a, Pakhat, Tihna khat hi adjective te, verb te, adverb te an ni thei a, chutiang a nih ṭum chuan a hma thu nen ziahzawm loh tur a ni. Chhin khat, chhuan khat, chhul khat, chhung khat, Kawng khat, kil khat, peng khat. Ang chi hrang hrang kha a kan sawi ta ang khan khat a kha adjective a changin a ni a, a chang chuan verb a ni bawk a, a chang chuan adverb te a ni bawk thin a ni. Khatiang chi a nih khan eh noun sawifiahtu adjective a nih chang a awm a, tin chu bakah thil tih verb a nih chang a awm a khat kha. Tin, adverb, verb emaw adjective emaw sawi fiahna a nih chang a awm bawk a ni. Han en vang vang ta ulang, khatiang an nih khan ziahzawm loh tur a ni a. Luah kim vek tihna khat pawh hi ziahzawm loh tur a ni a. Thlarava khat, em khat, hawl khatin leh a dangte pawh a la awm zel ang chu. Amaherawh chu khat nena inzawmna kawh bik nei thumal a hman thin te chu ziahzawm tur a ni thung a, heng te hi ang khat, chhung khat, hnah khat, kal khat, kam khat, Kau khat, pakhat, thu khat, sa khat, then khat heti ang chi hi a ni a. Kha kha kan zirlai tlangpui lo ni leh ta se. Kan sawi tawh ang khan Mizo tawng ziahzawm leh zawm loh chungchang kan zir a ni a. Mizo tawng hi heng ang chiah hian hriatthiam, hriat pawlh palh a awm a awl khawp mai a. Pakhatna atanga sawmna kan zir ta a, uluk takin a bu lo en chhunzawm ula, chumiah chuan engemaw hriatthiam loh in nei a nih chuan ngatinge hei hi a inzawm si a, hei hi a inzawm si lo va, enge awmzia tih te pawh nangmahnia zawhna a awm ngeiin ka ring. Khatiang chi hriatthiam loh in neih chuan Eng hunah pawh ka sawi fo thin tak tawng khan min rawn zawt thin turin zirlaite kan chahnawn leh cheu a ni.